Tsy hoe afa-panadinana fotsiny ianareo fa voalohany tamin'ireo mpiadina rehetra manerana ny Nosy koa mendrika ho arabaina manokana dia ianareo ireo no mpianatra sangany mendrika indrindra tamin'ny fanadinana izay nataontsika dia anisan'izany ny bakalôrea, ny BEPC ary ny CPE. Ny fahitana anareo mpianatra mendrika toy izao no mampirisika hatrany ihany koa ny fitondram-panjakana hanao ny ezaka rehetra ho entina hanampiana ny sehatry ny fanabeazana iray manontolo. Noho izany dia hafatra fohy no apetrako aminareo rehetra efa dingana goavana izao satria amin'ny fiainana dia tsy maintsy mametraka tanjona foana isika. Ny tanjona voalohany dia ny hoe mba hahay any am-pianarana. Ny tanjona faharoa dia mba hoe ho tafita amin'ny fiainana. Ary nareo izao dia nampiseho an'izay endrika izay ny hoe mba ho lohany. Misy mantsy ny olona miteny ny hoe rehefa mihazakazaka, na koa misy fifaninanana araka an'ireny hoe hazakazaka ireny. Misy mantsy ny sasany miteny fotsiny hoe rehefa mandray anjara fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Ny antsika tsy mandray anjara fa rehefa manao zavatra dia tsy maintsy lohany, rehefa manao zavatra dia tsy maintsy tafita amin'izay zavatra rehetra rehetra atao. Tsy mihabontao amin'izany ny hoe milatsaka an-dalana fa tsy maintsy tonga hatramin'ny farany ary rehefa tonga ihany koa dia voalohany. Ka izay ny iarahabana anareo rehetra rehetra ireto satria. Sady nanala fanadinana nareo tsy afaka fanadinana fotsiny fa ianareo no mendrika indrindra manerana an'ireo ankizy rehetra rehetra manerana an'i Madagasikara izay nanala fanadinana izany ka mendrika tehaka mafy be ho anareo rehetra rehetra tamin'ny fanadinana baccalauréat dia ny nahazo ny salan'isa avo indrindra na dix-sept virgule soixante-deux de moyenne Nahazo ny mention très bien dia Rabekoto Harivola Niaina sy Lauréat izay mpianatra avy ao amin'ny Mariamanjaka Andohalo eto Antananarivo koa atsoko hiakatra ety ambony izy sady asiantsika tehaka mafy be ny faharoa indray dia Rarson Tahilinho, mpianatra avy ao amin'ny CEMIP Fianarantsoa avy any Haute Matsiatra, mianatra maramila izy. Ny BEPC indray dia ny nahazo ny salan'isa betsaka indrindra dia dix-huit virgule soixante-dix-sept de moyenne ary Ny nahazo an'izany dia Andrianarivo Mirado Fitia, izay mpianatra avy any amin'ny Groupe Scolaire Catholique Saint Louis avy any Betafo, Vakinakaratra. Antsointsika eto izy tsy ady, asiantsika tehaka mafy be. Ny faharoa dia nahazo ny dix-huit virgule soixante de moyenne, koa Atsoko ity izany, Rakotomalala Mendrika Nomena Fitia. izay hampianatra ao amin'ny Lycée Privé Katolika Stella Maris avy any Toamasina. Ny CEPE indray dia mahavelom-bolo indrindra satria dia efa nainga ho vingt sur vingt. Fa 19 virgule 9 sur 20 ny moyenne an'izy ireo, ka anisan'izany avy any alavitra, avy any amin'ny toerana izay misy olana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ankehitriny, nefa dia mahavelom-bolo satria dia na dia ao anatin'ny olana aza dia tena anisan'ny kiry, ary nahazo an'izany ny ankizy izay avy any amin'ny école privée katolika ihany koa. Efa avy any Bekily, avy any Androy izany i Fouco Laona, avy any Bekily. Nahazo ny moyenne dix-neuf virgule neuf ihany koa i Randrianantenaina Roy, mpianatra avy any amin'ny collège privé Saint Jean avy any Brickaville. Eto aho dia miantso manokana satria raha reto ny lauréat dia nisy an tovovavy kely anankiray nanala bac telo ambin'ny folo taona izay a izy no zandriny indrindra ary nahazo an ny mention ihany koa Tamin'izany ka dia ho antsoiko an, Razafindrazaka Letisia Marie Alphonsine, mpianatra ao amin'ny Lycée Arcade eto Analamanga, izay nahazo an, treize virgule soixante-quatre de moyenne ary vao telo ambin'ny folo taona monja izy an, dia afaka baccalauréat Ankoatra ny diplaoma izay azonareo dia misy an, maripankasitrahana. avy aty amin'ny fiadidian'ny Repoblika izay omena anareo. Anisan'izany ihany koa dia misy fanomezana avy aty amiko manokana dia mba hanamarika an'izany dia omena ny livret de compte avy any amin'ny caisse d'épargne efa misy vola tsirairay avy mba hahafahanareo Mitsinjo ny zavatra rehetra rehetra izay tianareo hatao mandritra ny taom-pianarana izay ho ataonareo tsirairay avy. Izay afaka baccalauréat nareo lauréat rehetra kosa amin'ny faritra roa amby roapolo, nareo tsirairay avy tonga eto dia mahazo ordinateur portable daholo ianareo rehetra rehetra. Tsy ordinateur portable fotsiny ahafahanareo mianatra Fa dia misy ny clé 4G mandritra ny herintaona miaraka amin'izany ordinateur portable izany. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ireo fitaovam-pianarana rehetra izay ahafahanareo manohy ny fianarana izay tokony ho ataonareo, ny dictionnaire anglais français. Ny afaka BEPC-nareo lauréat rehetra dia mahazo tablette tsirairay avy miaraka amin'ny clé usb koa izay misy connexion mandritra ny herintaona ahafahanareo milofo sy mianatra avy hatrany. Ho an'ireo lauréat ny CPE koa dia mahazo tablette satria ary mahazo ihany koa clé usb mandritra ny herintaona ianareo retraretra izay afaka CPE lauréat retraretra. Ankoatran'izay dia ny zavatra tsapanay. Misy aminareo no mbola mandeha tongotra lavitra, mandeha mianatra. Noho izany dia nomena bisikileta daholo ianareo retraretra afaka BEPC. Ho an'ireo lauréats ny CEPE koa dia mahazo bisikileta daholo ihany koa. Ianareo mpampianatra izay miisa efapolo, izay anisany mendrika indrindra koa. Satria ianareo no a nampianatra, nitaiza, nanabe, nikolo, ary nanasoa ireto zanatsika ireto. Araka ny tenintsika malagasy dia ny hoe ny hazo no vanon-kolakana, ny tany naniriany no tsara. Koa ankasitrahana ianareoa mpanabe asiantsika tehaka mafy be ho an'ireo mpanabe rehetra ireo.